تے اساں کھڑے آں اپنے کیبن دے وچ آج ویور گرمی لگا میرا مزاق۔
گرمی اینڈ تھئی کھڑی آج گرمی دا پتہ نہیں تھی سی کیا لیکن خوبصورت جڑا رزلٹ سامنے ڈیکھو ویور نظارہ چیک کرو بدکاں بیٹھی ہیں اے بدکاں ہونی ہیں کیا ہونی ہیں اے نہیں پتہ ویور کیا ہوندے تے ماشاءاللہ فصلاں دے پانی لگا کھڑے پانی دے وچ نہ بیٹھی ہیں انجوائے کریں گے ماحول انجوائے کرینے بیٹھے ہیں گرمی بڑی ہے کیبن اساں کھول گیتا ہے سویر دا لیکن اساں اج پیارا جا ولاگ کرنا شروع اساں آکھیا اپنا یوٹیوب چینل تے ولاگ کرو شروع سارے پیارے دوست یار دوست احباب سجن بیلی سنگت جتنی بھی چینل تے ساڈی نوی آئی ہے تے سارا چینل مارن جلد جلد سبسکرائب کسے اگر نئے ہو تو سبسکرائب ولاگ شروع خوبصورت جا پاک ولیج لائف دا۔ کیبن دے وچ کھڑے ویور گرمی انتہا ہے تے ویلاگ تو بناون تو بعد کہنا اس ویلاگ اساں بڑے سوران دے سرائیکی کلچر دے پیارے پیارے نظارے ڈیکھے سوران دے یار دوست اباب سجن بیلی جتنے بھی ہو سن کو پیارے پیارے سنگتاں دے نظارے ڈیکھے سوران دے اج دا ویور ایک مزیدار ویلاگ دی دلچسپی یہ ہے کہ ایڑا سارا فریج ہے نا ابے جلدی بول کل صبح پنویل لاگ دھبے پہ گئے تے ساڑا ارادہ ہندو تے اساں لیملیشن کیتی ہوئی ہے لیملیشن دے نا تلے داغ پہ گئے یہ اس جگہ دے داغ پیا ہویا ہے تے اج ماشاءاللہ اندے تے اساں کرنی ہے پیاری جے لیمینیشن تے ایندا اساں سامان گھن آیا سے لیمینیشن والا تاکو دکھینے ہیں اے ہے ویور ماشاءاللہ لیم لگدی ہے لیمینیشن تے اے ہٹ تے یعنی کہ ایندا لیمینیشن دا کور خوبصورت جے لگ سی لیکن فی الحال تے میں چھاپ رہے جائے نہ کٹھا وغیرہ تھیا پے اندے تے فروٹ شروٹ بنے بڑا پیارا پروٹوکول بنا ہے اے تاکو لا کے چٹکی بجا کے دکھینے ہیں

تے ماشاءاللہ خوبصورت جے ولاگ نال ساکوں محبتاں والے کمنٹ کرنن محبتاں والے ولاگ نال سبسکرائب مارنن جتنے وی یار دوست احباب ساڈے نویں ہیں چینل دے پیارے پیارے خوبصورت جے سریکی لیول سریکی شان سریکی زندہ آباد تے مریسو کمنٹ کریسو پیارا جے سبسکرائب مریسو تے اسیں تو چٹکی مار کے لیمیلیشن کر گئے ٹھیک ہے ویور اے ساری ٹیپ تے اے ساری لیمیلیشن تے اساں ہن مارنی ہے چٹکی تے وال تساں ساکوں دسنی ہے

اور اللہ نصیب کرے سارے تے سپیشل اس توڑا بھرا سپیشل پرسن ہے سبسکرائب مارا کرو فالو کیتا کرو شیئر کیتا کرو تاکو پیارے پیارے نظارے ہی میں دکھے سوران دے خوبصورت جے ویلیج لائف دے سرکی کلچر دے تے مزید محبتہ نے نہ رہا سو سپورٹ کرے سو تے پیارے پیارے خوبصورت جے ویلاگ تاکو دکھے سوران دے

اساں ولاگ جیڑھا اپلوڈ کریس اتے سویرے اساں ڈیکھ اتے ون ملین کراس ہوے۔ ساڈا محبتاں بھرا پیار بھرا انشاءاللہ انشاءاللہ ویور ہمت نی ہارنی چاہیدی وان تساں سارے سجن دوست احباب بیلی جتنے وی ہے نا ساڈا ون ملین کراس کرویسو تاکو اساں سرائیکی نظارے تاکو سرائیکی خوبصورت ثقافتاں دکھا دکھا کے اساں ون ملین کراس کریسو ایک جاڑے حوصلہ اور امید ہونی چاہیدی ہے اللہ پاک دے بھروسہ ہونا چاہیدے نیک کم نیک نیت تے اور انشاء اللہ تعالی اسا خوبصورت جی آج دا ہی لیمی لیشن نال ہی ویلوگ دا تھے اینڈ کرینے لیکن ویلوگ کیا نہ ختم کرینے پہ اگو بھئی ویڈیو ایک ایڈٹ کرینے نال ایڈ بھئی ایک بھئی ویڈیو لال لیسو اینڈ نال یعنی کہ ٹچ کر دیسو ویڈیو دے نال تے ایتھا ہی نال ایک بھئی ویڈیو نال ٹچ کر دیسو کمالی دی ویڈیو ماشاءاللہ انجوائے کرے پیاری لگ سی تو کو پسند آسی پیارا جے کمنٹ کرے کمنٹ آن دی تا لائک سسکریب دے تون چاڑی دی کو چاہ دی تک روتے بھی بار تاری محبت نالی سارا چینل روتے ویسی لیکن ساری محنت بیکار نہیں مانی چاہی دی